Mzp General Headquarters kaihhruaina hnuaiah Mizorama Political Party panga aiawhte chuan vawiin khan Special Intensive Revision, SIR, Sanghni sawmhnih paruk kalpui mek chungchang an sawi ho a. Hearing neih meka official zinga hnathawk thei lote chu dan anga hrem an phut a, hearing neih hun chhung chu pawtsei turin ngenna thlen an tum. Mcp leh party panga te chuan Mizorama SIR sang thin sawmhnih paruk kalpui mek chu khua leh tui dik tak te dikna chanvo hum himna a nih avangin felfai taka kalpui a nih theih nan thaw ho zel an remti a. Draft electoral roll enfiahna neih mekah khua leh tui dik tak ni lo, electoral roll-a luh tum te chu pui lo tur leh tumah inṭan lo turin tanrual tha an ti a, political party zawng zawng pawhin hemi chungchangah hian mahni party tinah hriattirna tihchhuah ni se an ti. Mcp leh political party te chuan document lem hmanga electoral roll-a luh tum an awm chu an dem tak zet a, hetiang hmuhchhuah te chu thuneitute hnenah hriattir zel ni se an ti a, hearing neih mekah official te fimkhur taka hma la turin an beisei tih sawiin official zingah hnathawk thei lo te chu dan anga an phu tawk hremna pek ngei an duh tih an sawi a. Hearing neih hun hi fur lai a nih avang leh thingtlang khawkil khawr tak tak, kawng chhe tak tak paltlang ngai a nih avangin ERO, AERO te an hahin an indaih lo em em tih tar langin SIR Sanghni sawmhnih paruk fel fai zawk neih a nih theih nan last date August nili Sanghni sawmhnih paruk tia ruahmanna awm tawh chu ti danglamin hearing neih hun pawt sei turin hmalak ni se an ti. MZP General Headquarters kaihhruaina hnuaia. Thutkhawmah hian Mizorama Political Party, zpm, mnf, mpcc, bjp leh PC Party aiawh te an tel a ni.
Mzp kaihhruaia Political Party hrang hrang aiawh te thukhawm in Electoral Roll hearing kalpui mek ah khua leh tui dik tak ni lo, Roll a luh tum te pui lo tur leh tumah tan lo tura tan rual an rem ti. Election Commission of India rua hmana electoral roll en nawn beipui thlakna, Special Intensive Revision twenty twenty six, kalpui mek chungchang chu vawiin khan MZP kaihhruaiin political party hrang hrang aiawh ten khun khan takin an sawi ho va, Mizorama SIR twenty twenty six kalpui mek chu khua leh tui dik takte dikna chanvo humhimna tur a nih avangin felfai taka kalpui a nih theih nan thawh ho zel ni se an ti a, Tun thla nili-a SIR Draft Electoral Roll tlang zarh atanga sawichel duh nei leh roll-a inthun dilna awmte ngaihtuahna Electoral Roll hearing neih mekah khua leh tui dik tak ni lo, roll-a luh tumte chu pui lo tur leh tuma in ṭan lo tura ṭan rual ṭha an ti a. Political party zawng zawng pawhin hemi chungchangah hian an party chhungah ṭheuh hriattirna tihchhuah ni che an ti a ni. Mzp kaihhruaia political party hrang hrang ai awte thu khawm chuan lehkha lem hmanga electoral role a luh tum an awm chu an dem thu leh hetianga lehkha lem hmanga role a luh tum hmuh chhuah te chu thuneitute hnenah hriattir zel ni che an ti a, hearing neih mekah official te fimkhur taka hma la turin an beisei a, hnathawk thei lo te chu dan anga an phu tawk hremna pek ngei ni che an ti a. Hearing neih hun chu fur lai a nih avang leh thingtlang khawkil khawr kawng chhe tak tak pal tlang ngai a nih avangin ERO leh AERO te an hah hle a, an indaih loh bawk avangin electoral roll thianghlim leh felfai zawk an neih theih nan hearing neih hun tawp August ni li chu pawt sei turin thuneitute hnenah ngen ni se an ti bawk. Thuthlawmna ah hian mzp hruaitute bakah political party hrang hrang zpm, mnf, mpcc, bjp leh PCIO te an tel a ni.